Asinain a niam pa ti ka biar tu ngai ni ti si le an lennak kip ah chim hlah u timi kha an an chim ko ti ko kha lo le ko mu le khadak khadak a ti la ko na ti le a u le kha serem lo tu biar ma ti se chu zong ti chim ka duh mi jo thong tha ne chim lai ka ti bak khan ka ban it le serem ti ka it le kai nu dia ma ko ka ti zong khan

hika khuipi cungah ka kai a hawi khat nak a hawi ka hawi ni nak te le ka chim duhmi cu keimah hna ka rak kai komi hi a lam kip in kan ṭham nak a si ko cang nan theipar a si ko cang timi te kha van langhter ta ka duh le thawngṭha kan kan u si lo tlangtar tu kha van tar lem la lo zei cah te ka tar tung ah cun ka chuah pho phun lo sual ah khan ka du ning pop in ka chim ko la le a ro je ka rak ka thiam timi kha man si bi ka zam fa kan lo hna

Ang lam pakhat in tawmthum pakua tiangmi awlnak kan chim ahcun Pathian nawl an ngaih lonak le Pathian an i bochan lonak kha kan kan hmuh. Cucun a pahnihnak ah a ngan cawmmi in cawmnak panga tiang hi hi caan lio i Judah mi Babilon i sal an rak caan lio kha kan hmuh khawh. Cun a ṭhen thumnak ah sawmnga panga in sawmnga paruk tiang ah hin cun Jerusalem khua chung an um ṭhan a um ṭhan cangmi hna sinah hi bia hi an chimmi kong kha rak si. Cuticun Isaiah ca thum hi ṭhen thum in an ṭhenmi kan hmuh khawh. Tuzing caan ah chim kan duhmi cu a ngan a ngan pakhat in sawmthum kua karlak i a ummi bia Isaiah sawmnga kong Isaiah kong a chimbiak kha

mitsur dum a ngeitu le a mitsur theih dum kong kha kan hmuh khawh. Hika ah kannih nih cah chun si ti ka duhmi cu nihin cu Mother Day ni a si caah hringtu nu le pa kan i pehtlaihnak ni a si caah a hmasa bik ah dum ngeitu kha hringtu nu ah kan serpiak u law misur thei kha fale ah khan va kan va ngiu si ti ka duh. Cun a pahnihnak ah ECBC to dum ngei tu kha kan bawipa Jesuh Khrih ka si se lo a thei kha ECBC Khrih ba bu ha valim ku si timi kha hmanmi ka som kan na mother lei ni si caah father le nu lei he kan i pehtlaihnak te kha hmanmi ka van chim ta ka du hika misur dum le a hawipa kha thuanak kong kha ka hmu

Cuticun Khamis khual thei ngannak hnu khan partham pakhat an thah hna i cu pa hna nih Khamis khual thei a zat lai kha minung ngan ngai in a hngak ti si. Sinain a hung tlai taktak tikah cun ai ruahmi a thummi tu kha zai loin a thuammi an rak tlai ti kha ka hmuh. Cu tikah cun phakung ngeitu pa kha a ngaih a chia ve. A lung a phak ve kan ti lai cu. Ka hawile hna, Jerusalem khua chung ummi ka hawile hna, ra tuah u. Ka mitsur dum le keimah bia ka ceih tuah u. Ka mitsur dum ca hi ka tlolhmi zei tal ning maw, ka tlolhmi um ṭung lo ahcun zei ruangah dah a thlummi tlai seh tiah ka si khawh chungin kai sawmmi, a thlummi tlai loin a thlurmi a tlai kun. ka che ka bia ka tei tuah u tiah khan a ti mi hna kan hmuh mi kan rel mi ka se hi ka lo te ban pial ta kan hui cu hring tu nu le le fa le kan i pehtlaih nak ah khan kan fa le ma ni ni ah hin na nu nih hoi lo se kan ti nak ah hin kan mui liang hna in cu zalam tiang kan i kemnak hna ah nu le hna lei hmun dah kan kan tuar amma si bik man chim si lo kan i buai liang hna kan nunnak le kan pung a um bal lomi a hung um tika kan duh tuk tawn mi man kha kan kan a kan ter kho lo kan duh lo tuk mi hna hung kha a kan ter asinain ka chungmi fa te hi do te le hoi hoi tuk te in um ve sin tia hringtu nu nih nangmah nih na huat mi kha a huat ve i na duh lomi kha a duh ve lo i na duh lomi kha a ei ve lo cutluk in nu le nih hin kan fale hi kan khuachung nan i tem vialte in kan i zohkhenh hna cuticun Pathian dawtnak in nan hung chuak i zeitluk in dah duhthum le thanti he

ka hawa ka fa i hawilam ve se kan ti kan in chim khawh cu nai kan i chim hna cu lo hman na za rih lo tha kan in cam piak rih na bawipa keimah nih ka chim khawh lo mi ti lei ah hin ka fa thatnak dingah nangmah nih cawn piak la lam hruai te tha kan tam rih asinain hika ah uh,

na nu na nu caah na nu nih hin hawi lo si a ṭha bik phun kai ve si ti ah hin na nu nih hin a si pho chungin an an cong ve le an cawm piak lam an hruai ve thla tiang an cang piak lam tiang an phuta sinain a chenkhat cu mi tamtin an thum ko lai nain mi tampi thum kan tampi ruah ti ruah

Ika na bum phak tikah hin Bawipa nih hin thlarau nu le pa hna zultu nu le pa hna nih timi cu Laimi hi Pathian nih ram thumnak hi tluk in ram ṭha ṭha a kan thathermi hi a sawsawh si lai lo Bawipa la kan duhnak chan um lai tihi an ruah zungzal mi an chim zungzal mi si khakha kan tuah ding zong a si. Cu tikah hika hmun kan phanh tikah hin Bawipa nih a ṭha bik, a thuk bik tlai te hna seh tiah nangmah le keimah zong mi ramdang ah Bawipa nih a kan cimmi misur bantuk a si ti hin ka hmuh. Cu bantukin kan, kan rat rat tikah hika hmun kan phak tikah Pathian nih a thung bik tlaimi hna seh tiah a kan zohnak a kan zohkhenhnak cungah Pathian cungah na lungtin lonak um maw? Ṭha tein i zoh i check hmanh. Kan phakka te ah kan mui zong ai hmu bal lomi, kan aw zong ai theih bal lomi, an holhmi kan theih lomi nih ṭha tein a kan zohkhenh ning, tirawl a kan pek, inn a kan pek, kan hlawtfahnak keimah bantukin kei hna ka zoh hmanh a kan pial hna ning law, ka hon kaan ah kan daw atu hin na no deuh in ka ti cu.

Pathian nih hika ram na phaknak ruangah na ca aa tonmi hi bia um hnga maw? Na duhdemhmi Bawipa hi cu ka pe ko rih tiah na duhdemh ning hnga maw? A um ṭung lo ahcun kan Pathian sinah hin hmaiah hin bia zeidah kan lawh? Kan Pathian sinah kan thurh sual hnga maw ti khi ruat usih ti ka duh. Hika zawn ah Luke thawngṭha kan relmi ah khan kan kal ṭhan ding a si lo. Lukthawng ṭha kan rel ni ah khan mipa pakhat nih a dum chungah theipifung a cinmi kong kha kan hmuh. Mipa pakhat nih theipifung kha a dum chungah a cin ve. Dum congtu zong kha a chia, dum congtu zong kha a chia le kha theipi a cinmi kha kum thum chung a tlai matlai lo tiah Kar ve lengmang ve. Kar ve lengmang nain hi ni tiang a tlai mi pakhat nan hmu lo. Cucaah dum tong tuk rak ah hangpo vawlei tat lam a ei. Vawlei dah lam a ei lengmang te vawlei lam a pan. Cucaah ke hangpo tiang khan a rak si. Sihmanhsehlaw dum tong tu nih Bawipa ka ngam rih. Hi nu kum kati ka ngam rih lo. A hram ka caw lai i nan ṭhaṭha ka pek lai i kum vui ah cun na tlai ah cun na ṭha ko a tlai lo in a hau ti lai a ti kha ka hmuh. Hika zawn ah kan chim cang bantukan kan bia rih ka timi cu a mas bik ah hringkunu le kan fale he kan van i pehtlaihnak khan kan pial ka timi cu zeitluk in nan nu caah kan fale hna na thur rih ko a si zongah khan na nu a lung a dong lo na nu a lung a dong rih lo ka fa hi ka fanu ka fapa hi ni ni khat cu tha ka cam lai i a tha ka rih lai a tha kho men ko rih a ti i na nu tha cam peng ko rih na nu a lung dong lo na nu nih an dawtnak a lung dong kho lo tha cam rih Tha cam peng, nihin ni tiang tha cam peng, hmailei zong a nun chung cam lai. Sihmanhsehlaw nu kha a zungzal in na caah na nu si lai lo, na nu a nunnak kha a dong lai. Na nu thlacamnak kha a dih caan um te lai. Na nu tha a cam chungah khan na nu ca na thim lo sual ahcun, na nu a thih hnu tiang in na thur ko ahcun na caah zeidah a um ti? Hika ah Lungngeitu pa nih hau ko vawlei lam a ei lengmang a ti a mi zawn ah khan na nu thlacam chung tein na thlum lo a si ahcun haumi na si sual la timi ti kha kan fale kha tlawmpal te van chim ta ka duh cun kan Khrihfa bu cungah a tu kan ti bantukin Bawipa dawtnak vel hi a thuk a sang tuk Nihin a tha bik phun tlai tuna zei kan ti i hika ram kan phat tel hika mun kan phat tel Bawipa nih kan ca a tonmi zeidah a um nihin ni ah kan Bawipa Jesuh Khrih nih nang ca in ma ka thi ka thi nang ca ka thi a ti khi ha kan sakfa ti khi ka mit thi he hla ka sa zeicah ti cun na nunnak a dih lai ka nunnak a dih ve lai Kan Bawipa Jesuh Khrih nih van le vawlei dawt dih lai, sihmanhsehlaw ka bia a rawk lai lo, a ti. Na nunnak a dih lai, vawlei zong a rawk lai. Atu na nunnak a dih lo hmanh ah ni ni khat ah vawlei a dong lai, a dih lai. Cu tikah cun Bawipa Jesuh Khrih nih nang ca keimah ka thi, ka thi nang ca ka tet, nang caah can ka huah, kei ca zeicah ka tuah, tiah Bawipa kan ton tikah kan hal lai. Nang zeidah na chim lai? Bawipa caah na tuar min maw? Bawipa caah na inmi min ve maw? Nin ni ah hin Bawipa nih nang lake a kan tannak le hika ram a kan phanhternak hi ol tuk in si lo maw? Vailam cungah thihnak fak in dawh a kan tan i nang ca keimah ka thi ka thi nang ca ka fet. Bawipa hmai na ton tikah zeidah ka fa kei ca na in an ti tikah zeidah na um na put lai? nihin ni ah khi hla kan sak va te bu kum ai apu to kan ei ma bu ti kai chekai hin ka min thi he khi hla vi pesa zuzal cu ta chung ke khin pa bu na pathian ni hin hi ka mun athum bi tai te na se tia boipa akan jim mi misur rong ban misur kan tu ka se ni ni hi karam na phak na ka boipa ni hi karam ṭha ti hmasa te seh an tinak ruangah a tolmi zeital um maw thluachuah an pek lomi thil pakhat tal um law a um ṭung lo ahcun bawipa ca na thur ve sual maw mi tampi cu niruk chung rian kan ṭuan rih ni sarih nih bawipa thangṭhatnak kan thei lo bawipa nih niruk chung damnak kan pek le ni khat te bawipa thangṭhat hi kan duh lo bawipa nih na ceitu ne hi din ne an ti i nikhat ni na dam lo sual ah khan na ngaihchia tuk ko rian na ṭuan khawh lo sual ah khan Nikhat ni dawh sual ahcun na ngaihchia tuk ko. Kan Khrihfabu Bawipa hi zeitindah hmai te khangah a ti tawn? Ni ruk chung rian kan ṭuan le ni sarih ah ni ah khin ka dam lo kan ti le kanmah le kan innak kan um ko. Asinain thaizing ahcun rian ṭuan ah kan i thawk rih. riantuan ah kan i thawh rih zeitindah hawi hmai kan khah hnga bawipa nih Turuk chung zamta a kan pek le nikhatnak a nikhat te amah thangthat amah ca temtuar le kan re a theih tuk kong amah ca temtuar i za kan hmu hlei hnga lo ni nikhat na nunnak a di lai ka nunnak a di ve lai nang ta keimah ko ka thi ka thi nang ta ke nang ta kan ko ke ta zai ta ku ti a kan hal him lai nangmah keimah zong Na rian kei tuk na tha dihtu caan zongah Bawipa nih keimah nunnak tlannak ding kha ol te na ka cat lo. Hartu na ka cat i Bawipa ca in kai him a hau. Bawipa ca ka tuar mi hau. Hiti hi Bawipa ca ka tuah khawm mi mi a si ti kha ruat hna u si law zumhnak a kar hang set ko hna u si ti kha kan sawm hna. Na hika ah kan Pathian a dawtnak ve hi a ngan i nang le kei zong bawi pa duh lo ning kan um diam cuahmah i hau dingmi kan si ko nain Bawipa nih cun a ṭha ding in ko lai a ṭha te ko lai tiah lungsau in kan hngah thlacamtu hna thlacamnak le thawngṭha chimtu hna thlacamnak in ka fanu ka fapa hi a ṭhu ve ti men ko lai tiah kan hngah